מיין ארבעט די לעצטע פופצן יאר האב איך די זכי' צו זיין א העלפער צו א מחנך צו א טערעפיסט ווי אזוי מ'וויל עס רופן, צו העלפן מענטשן. איינער פון די מענטשן וואס קומען צו מיר. א אינגערמאן וואס האט געדארפט פארן קיין מסחר אינעם ווייטן רוים פאר עטליכע וואכן, דאס איז געווען זיין פרנסה, רופט מיר אן איין נאכט און ער זאגט מיר, שלום יעקב איך דארף הילף, איך בין דא אין רוים, איך האב א מורא'דיגע נסיון צו גיין צו א באקאנטע רוימישע באר, וואס דארטן צו גיין איז נישט געאייגנט פאר איר זאלט זיך היטן די אויגן אויפן שיינעם וועג. און איך הייב אן צו רעדנצען און מסביר זיין פארוואס ער זאל זיך איינהאלטן, די גוטע געפיל ווען ער האט זיך איינהאלטן, און די ביטערע געפיל ווען ער האט אדורכפאלן, און איך שפיר, איך רעד און איך רעד, עס איז זייער שווער, די נסיון איז זייער שטארק, און איך טו זוכן. לאמיר זאגן ר' מעכל, געב א קוק, ביסט יעצט אין רוים, רוים האט א שווארצע ווייטאגליכע היסטערי אין כלל ישראל, זיי האבן חרוב געמאכט אונזער בית מקדש. כלל איז ביי ווען ס'תאווה ברענט קודם שטופ אפ די תאווה און רואין זינדיג נישט קום צוריק קען מען רעדן אין אמעריקע. איך וויל דיר בעטן אויב די האלסט דיך איין שיק מיר א מעסעדזש האסט דיך איינגעהאלטן וועל איך מיר זיכער גייסט קענען. גייט דורך אפאר שעה שיקט ער מיר א מעסעדזש זרועו נטויו א סימבאל א מאדזשי פון א שטארקע אויסגעשטרעקטע ארעם און איך האב פארשטאנען אז ברוך השם איז בייגעגאנגען און סארי. גייט דורך נאך צוויי טעג, איך זעה נאך א פאון קאל פון אים, איך טראכט אוי וויי, שוין נאכמאל דא אן נסיון, אבער איך לאך אלץ ארום, איך הייב אויף און איך פרעג מעכל וואס טוט זיך, זאגט ער מוזט הערן די מעשה, איך בין דא אין רוים און איך רוים עס נעבן א וואסער ווי עס איז באקאנט אין די מאפע, און איך וויל פארן אויף א שיפעלע מיט די גאנצע גרופע פון די ביזנעס חברים, און איך וויל אריינלייגן מיין זאכן אין די שיף און איך זעה אז מיין זאטשקע וואס איז געלעגן טויזנט דאלער קעש מיט מיין פעספארט איז נעלם, איך זוך אהער איך זוך אהין און איך זעה וויי נעני א גנב האט אפגעפיצט דערמיט, און די חברים זאגן מיר אין רוים איז א פלאץ פול מיט גנבים, אז דו האסט א גניבה קענסטו זאגן קדיש שלום אויף דעם, ס'איז דערנאך. נאר אויסגעקומען איך קוק רעכטס און איך קוק לינקס מה היה ועזרי מיין פאספארט ליגט דארטן און איך זאג פארן אייבערשטן רבונו של עולם איך ווייס אז ס'איז בדרך הטבע פארנומען אבער איך קען נישט בלייבן אן קיין פאספארט איך בעט צו רבונו של עולם אויף צוויי טאג צוריק האב איך געהאט א גרויסע נסיון דו ווייסט איך האב געהאט א נסיון איך האב מיך איינגעהאלטן העלף מיר טרעפן צוריק דעם פעקל. ער טראכט ווי א צו פארלוירענער פון אלע זעקס זייטן ווי לויף איך דא. און ווי א מטורף הייבט אים אראפצולויפן די גאסן, ער לויפט איין גאס, צוויי גאסן, דריי גאסן, פיר גאסן, מיטן זעהט ער א גוי האלט א זאטשקע, און ער זעהט ס'איז זיין זאטשקע, פרעגט ער אים, גיב מיר עס צוריק, ווי האסטו דאס? איך האב געזעהן איינער לויפט דערמיט, איך האב פארשטאנען אז א גנב, האב איך געזאגט, איך ברעך דיר אן די ביינער, גיב עס אהער, איך ווייס נישט וועמען ס'איז, איך ווייס נישט וועמען עס צו געבן, אז ס'איז דיינס פריי איך מיך, מיט זכות פון די שמירת עיניים האסטו צוריק באקומען דיין פאספארט מיט זיין געלט, ובורא כח עושה דברו. אז מען האלט זיך היינט העלפט דער אויבערשטער. די היינטיגע ווידעא איז געספאנסערד דורך די וועלט בארימטע פירמע גדר פילטערינג, וואס שטעלן צו די שנעלסטע פילטערינג סעלושענס פאר ריזיגע ביזנעסעס מיט הונדערטער קאמפיוטערס און פאר אלע פריוואטע דעווייסעס. זיי פארמאגן הערליכע לאקאציעס אין אלע היימישע געגנטער, אין בארא פארק, וויליאמסבורג, קרית יואל, מאנסי, מאנטריאל און לינדען, וואו זיי שטייען גרייט אייך צו באדינען לויט אייער געברויך. זיי איינע פון די איבער דרייסיג טויזנט צופרידענע קאסטומערס וואס האבן גוטע פילטערס אויף יעדע דעווייס און זענען זיך מחיה מיט אויסנאם שנעלע קאסטומער סערוויס דורך היימישע יונגעלייט וואס פארשטייען דיר און רעדן דיין שפראך. רופט שוין אריין סעווען וואן עיט, טרי עיט פאר, טרי טרי טרי סעווען אדער גייט ארויף אויף גדר דאט ארג און וועלט אויס א פילטער לויט וואס איר דארפט און אינסטאלירט עס אין מינוטן.